Көмеш кыңгырау, республикакүләм балалар, яшүсмерләр газетасы. Сигез битле булып, атнага бер чыга торган кызыклы басма ул. Газетаның беренче саны 1996 нчы елның өченче гыйнварында дөнья күрә. Аңа кадәр газета ике ел дәвамында Шәһри Чаллының кушымтасы буларак чыгып килә. Беренче редакторы танылган журналист Нәсимә апа Садыйкова була. Газетаны оештыруда күренекле язучы Факил абый Сафин да зур көч куя. Ә 2010 нчы елдан газета белән Факил абый Сафин җитәкчелек итә. Нәкъ менә алар тырышлыгы белән газета шәһәр басмасы булып кына калмый, районнарга да тарала башлый. Актаныш, Сарман, Мизәлә, Тукай, Мамадыш районнарында балаларның яратып укый торган газетасына әверелә. Ул вакытта әле интернет чыганаклардан файдалану мөмкинлеге зур түгел, газетаны бердәнбер мәгълүмат чыганагы дисәк тә була. Ә Нәсимә апа балаларны, яшүсмерләрне нәрсә кызыксындырганын бик ачык тоя. 1995 нче елда, әле кушымта вакытында ук, аның тиражы унсигез меңгә җитә. Факил абый редактор булып эшләгән чорда, газета мәктәпләрдәге әдәби түгәрәкләр белән актив хезмәттәшлек итә. Көмеш кыңгырау, Бәллүр каләм журналистика бәйгесендә өч тапкыр, Многоликая Россия, Бумеранг, Кеше һәм табигать, Доверие и безопасность, Татар рухы һәм каләм бәйгеләрендә күп мәртәбәләр җиңү яулаган газета. Сәләтле, булдыклы балалар, аларның уңышлары турында язудан тыш, бүгенге көндә тагын бер мөһим функцияне үти ул, яшь буынга иҗат итү өчен киң мәйдан бирә. Соңгы елларда басма зур үзгәрешләр кичерә. Элек ул төрле яшьтәге балаларга адресланса, хәзер сигез яшьтән унбиш яшькә кадәр балаларны, аларның мавыгуларын күздә тотып нәшер итә. Редакция илдә көндә барган вакыйгалардан, балалар дөньясыннан читтә булмаган газета чыгаруны максат итеп куя. Икенче бурыч, Татарстанның төрле районнарыннан язу теләге һәм сәләте булган балаларны яшүсмерләрне иҗатка җәлеп итү. Күп кенә районнарда көмеш кыңгырау белән элемтәдә торучы иҗади түгәрәкләр, берләшмәләр һәм аерым яшь хәбәрчеләр бар. Әнвәр Мөхетдинов, Арча районы Наласа авылыннан, Лиана Габбасова, Әгерҗе районы Кадыбаш авылыннан, Гөлназ Әхмәдиева, Балтач районы Түнтәр авылыннан, Чаллы шәһәре 41 нче мәктәбенең Ак каурый түгәрәге әгъзаләреннән атна саен кызыклы язмалар килеп тора, Әлмәттән, Диана Фәрхетдинова, Чаллыдан Алия Нурисламова, Мөслимнән Асылъяр Хәсәнова һәм башка бик күп хәбәрчеләребез бар безнең. Газетаның һәр санында балаларның үзләре язган шигырьләре, хикәяләре, әкиятләре, кызыклы фикерле язмалары басыла. Балалар матбугаты беренче чиратта татар теле укытучыларына таяна. Моннан ике ел элек газета коллективы зур югалту кичерде. Газетаның дизайнеры, танылган рәссам, фотограф Фаил Ислам арабыздан китте. Ул коллективта газета ачылганнан бирле эшләгән, газетаның бизәлешенә генә түгел, эчтәлегенә дә битараф булмаган шәхес иде. Редакциядә бүген дә иҗади, кызыклы шәхесләр эшли. Газетаның баш мөхәррире вазыйфаларын билгеле журналист Резидә Гасыймова башкара. Баш мөхәррир урынбасары булып язучы, шагыйрә Лилия Фәттахова хезмәт куя. Ул Көмеш кыңгырау газетасы тирәсенә Казан, Чаллы, Әлмәт шәһәрләреннән һәм төрле районнардан утыздан артык яшь хәбәрче туплады. Алар Дәвам итәбез әдәби бәйгесендә актив катнашалар. Яшьтәшеңә биш сорау, Йолдызга соравың бармы сәхифәләре Бик күп яшь хәбәрчеләребезне үзенә җәлеп итә. Көмеш кыңгырауда унбиш елдан артык эшләгән Ләйлә Абдуллина газетаны версткага сала, бизәлешен тагын да заманчарак һәм кызыклырак итергә тырыша. Көмеш кыңгырауның рәсми сайтын һәм социаль челтәрдәге төркемнәрне Ләйлә Мирзахитова алып бара. Биредә бер бәйге тәмамланырга өлгерми, икенчесе башлана. Кызык күрдем, төшердем. Тукай шаккатыр иде. Ә без кышка шат кына. Җәйнең онытылмас мизгелләре, нәни бакчачы, көмеш кыңгырау белән фотога төш бәйгесе йөздән артык баланы үзенә җәлеп итте. Балалар газетасын матур рәсем-иллюстрацияләрдән башка күз алдына да китереп булмый. Рәссам Ләйсән Галиуллина газетабыздагы хикәяләрне һәм шигырьләрне рәсемнәр белән бизәп җанландыра. Газетаның иң яшь журналисты Таңсылу Сунаева Ютуб канал белән Тик-Токта берничә кызыклы сәхифә алып бара.

Айрат, менә бармак аша карый дип әйтәләр бит, син моны ничек аңлыйсың? Ну, куркып карый. Эшкә куркып карыймы, нәрсәгә куркып карый? Мәктәпкә. Газетаны бүген мультимедияле басма дип санарга була. Кызыклы әңгәмәләргә, сәләтле балалар турындагы язмаларны QR-кодлар белән тәкъдим итәбез. Теләгән кеше видеоязмасын да карый ала. Көмеш кыңгырауның да һәрбер санында әдәби сәхифә чыгып килә. Танылган әдип, Чаллы язучылар бүлеге җитәкчесе Факил абый Сафинның теләктәшлеген тоеп яшибез. Рәшит Бәшәр, Мөҗәхит Әхмәтҗанов, Флера Мәрдәнова, Айгөл Әхмәтгалиева, Земфира Исламова кебек Чаллы язучылары шагыйрьләре белән генә түгел, Казаннар, Ләбиб Лерон, Галимҗан Гыйльманов, Алмаз Гыймадиев, Рәхимә Арысланова, Шәмсия Җиһангирова һәм башка язучылар белән дә элемтәләребез нык. Егерме биш ел эчендә Көмеш кыңгырау бик күп балаларның шигырь-хикәяләрен бастырып чыгарып, аларны ихлас сөендергән газета. Төрле еллардагы яшь хәбәрчеләребез арасында бүген инде танылуга ирешкән шәхесләр күп. Татар китабы йорты җитәкчесе Айдар Шайхин. Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәтенең баш белгече Ленар Закиров. Музыкант, скрипкачы Динә Закирова, Фәнзилә Мостафина, Эльвира Хадиева, Гөлназ Нуриева кебек журналистлар, шагыйрьләр, бу исемлекне әле озак дәвам итеп булыр иде. Димәк, иҗади активлыкка өйрәнгән бала тормышта да югалып калмый. Без сезне Көмеш кыңгырау белән дус булырга чакырабыз.